Me Ekuo Adom na mekasa yi. Yɛ ɔdabo baabi a wohyɛ biara meka akyerɛ wo. Aduaba no a woguiɛ no, afifi. Yo anuanom adɔfoɔ yɛsan mu akɔ aba ɛba ɛyɛ Folda TV so na Folda TV deɛ sɛdeɛ ɛsi nim no yɛde entertainment ho nsɛm ɛbrɛ mu ɛwɔ mo apono ano abere biara na ɛnnɛ ɛnnɛ ɛnnɛ asɛm kɛseɛ aba ɛyɛ yɛn nua Ayɛ Adabɔ a sɛsɛ ne ho nsɛm ɛɛdi ntrenha wɔ social media so. Baabi a wobɛfa biara yɛ adabɔ, yɛ adabɔ, yɛ adabɔ. Na ne nyinaa ne sɛ, nuabaa bi de abɔfra bi aka ne ho a kyerɛ sɛ ɔretrend yie paa sɛ, yɛ adabɔ ne no kɔ mprantwe mu kakra na abɔfra afiri mu aba a kyerɛ sɛ, yɛ adabɔ ayɛ n'adwene sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛhwɛ abɔfra no. Na ababaawa yi asɛm a ɔkaa ne sɛ, mfeɛ bebrebe no nyinaa yɛn adabɔ abɔ n'ano sɛ ɛnkyɛ ɔbɛnya sika nti ɔnyaa sika a ne ba no ɔbɛhwɛ no ama no aboro so nti mma ɔmma abɔnten koraa mma obiara ɛnte ɛho asɛm. Na ɛno mu na onuabaa yi se ɔgye too mu. Na wɔatwɛn yɛn adabɔ anim atwɛn atwɛn atwɛn atwɛn sɛ mfeɛ bebree sɛ ɛyɛ akɔbɛyɛ six years nie ɔnte yɛn adabɔ nka. Ɔno ara nso nim sɛ yɛn adabɔ ɛsɛ nneɛma ɛrekɔ yie. sɛdeɛ ɛsi nim no ɛkɔ yie ma no paa ɛwɔ ne sikasɛm mu ɛyɛ sport ne saa nneɛma no mu ɔno akora wɔ soccer team a kyɛ sɛ ɔdidi ho kakrakra ɛnso onua bɛrima yi wɔnte ne nka ɛno nti ama ɛsɛ onua baa yi de abufuhyew aba abama yɛadabɔ wɔn ne nsɛ sɛ wɔahwe yie na wɔamɛyɛ n'asɛdeɛ as agya amma abɔfra no a Baabiara a mmara wɔ biara no, ɔde yɛn adabɔ bɛkɔ. Na ɛno ho video na mpɛ sɛ yɛhwɛ. Yɛwie a, yɛbɛhwɛ deɛ yɛn adabɔ no so aba abɛka afa ɛyɛ nsɛm no nyinaa ho. Nti yɛnhwɛ video yi na yɛmmra seesei ara. Yɛ ɔdabɔ baabi a wohyɛ biara, meka akyerɛ wo. Aduaba no a woguiɛ no, afifi. Enti mereka kyerɛ wo, baabi a wohyɛ biara, onnya nni a ɔka kyerɛ me sɛ, Ma memmɔ wo din na nneɛma nyɛ. Nneɛma yɛ yie a woba abɛhwɛ akwadaa no. Ampa nso medi wo bɔhyɛ no so. Ɛbɛpem nnɛ. Kyerɛ sɛ, wo deɛ woayɛ yie na wonenam TV so. Ɛna wo deɛ woanya sika na woade wo ho. Ɛna worebɛhwɛ abɔfra no. Mereka akyerɛ wo, baabi a wowɔ biara, menim sɛ worehwɛ anaa woretie me. Sɛ wonteɛ nso a, obi bɛte abɔ wo amanneɛ. Me Akuado na merekasa. Wo ba no, hwɛ baabi a abɔfra no aduru. Abɔfra no nie, five years. Me maame nso ntumi nhwɛ abɔfra no bio. Me nso mentumi ntua akwadaa no school fees. Enti meka akyerɛ wo, sɛ woamba ambɛhwɛ abɔfra no a, nea mɛyɛ wo deɛ menka nkyerɛ wo. Ɛno na maka akyerɛ wo no. Mehwɛ sɛ wɔbɛba abɛhwɛ akwadaa no, ante saa a, maka akyerɛ wo. Abɔfra no nie. Deɛ ɛtwa me nsuro koraa mpo sɛ abɔfra no wangya ne ba biara. Ɛdeɛn na ɛkyerɛ sɛ akwadaa wei annya wo dea a nti wawo aberanteɛ te sɛ sei na wagya akwadaa no ato hɔ? Wo a woanto abɔfra no din, wo se maame mmɔ wo din. Bɛpo mo nnɛ, wonhwɛ abɔfra no. Yaw, ɔnie. Enti meka kyerɛ wo, baabi a wohyɛ biara, aba no a woguiɛ no, ɛna aso no. Enti bra na bɛhwɛ no. Meka akyerɛ ɔno na meka akyerɛ ɔno ɛnnɛ da yi because me maame so ɔntumi nhwɛ abɔfra no bio wabrɛ me nso mabrɛ enti yɛ adabue baabi a ɔkyɛ bia adabo wayɛ yie ɔnenam TV so wotwitwa sini wo sika aba a me deɛ mesrɛ mempɛ wo sika ɛna menkaa sɛ bɛware me bra bɛhwɛ ɔba no ɛnoa ne adeɛ a ɛhia me maka m'asɛm awie. Wohwɛ sɛdeɛ abaayewa yi asi rekasa te sɛ Ɔsaan dɛ convensia a kyerɛ sɛ ne ne nhyehyɛɛ ne ne kasa nyinaa kyerɛ sɛ ampa ɔnim Yarlabo yie a kyerɛ sɛ wɔne no ayɛ biribi da. Na ɛno mu na agya wɔyɛ ne Tweafoda TV deɛ yɛhwehwɛ nsɛm mu yie de nokorɛ no ba. Yɛne Yarlabo nso so adi nkɔmmɔ kakra a kyerɛ sɛ ɔno nso nkyerɛmu na ɔde aba. Na nkyerɛmu no kyerɛ sɛ Yarlabo nso ɔnnim ne baabiara na DNA biara na wɔpɛ sɛ wɔyɛ no nso so ɔno ɔyɛ available bɛtumi de ne ho aba abɛkyerɛ me sɛ ɔnnim abaayewa no baabi a yɛntie yɛ adabɔ nsɛm no ɔno nso nkyerɛkyerɛ mu a ɔno nso ɛde baeɛ na yɛwie a yɛhu asɛm no nyinaa ɛfa rebae. Deɛ meka kyerɛ girl no sɛ me me deɛ menim sɛ me ne ne nwoe menim no wate ase ebi sɛ kɔyɛ DNA menim sɛ obi a ɔne obi atwe mpena awo ɛna ɛba gidigidi a wate ase te sɛ ebi a menim sɛ me gay ni, mhm. magye atom sɛ me gay no no, mhm. ba me sɛ akora no nyɛ dɛn, mhm. ɛnyɛ me ba. Sɛdeɛ meka no wate ase, ɛno ne ɛka sɛ kɔyɛ dii ni. Ɛnyɛ asɛm a obi de bɛtoo so a wonyɛ dɛ nipa no koraa wonyɛ dɛ wonim no. Papa, wodeɛ wonya gay no ɛne ne ba no a, baabi a mewɔ biaa wofrɛ me a, me ne mma ni gya bɛba. Mepɛ sɛ gay no baabi a ɔwɔ biaa wɔba, ɔsɛ dabo, ɔbani. Anadabu, me ni, me na me se, me, me ne wawo. Sɛ yɛayɛ mmarima yi, eh, yɛn nyinaa yɛnka nokorɛ. Sometimes wotumi kɔfa baabi na baako bi na pa na watwam. Ebia eh, ebi saa na ɛtoo yɛ o because sɛ wɔtutu kwan bebree movie set a mo kɔkɔ yi eh, anadwo bi na ahokyerɛ bi aba na obi o dabo dabo na pa baako bi a ɛtumi si. Mede onim me biara bɛmo ahu sɛ menkɔɔ sɛte so sɛ ɔbaa. menyɛ bi da ɛna me no asɛm na meka no mewɔ fat ɔhu sɛ asɛm wei no mempɛ sɛ mɛkasa ho bebele o sɛ meka sɛ mekom mekasa ho bebele a ɛna bɛma asɛm no asprɛde nti na meyɛ a mese one menim no ɛnyɛ me ba nti sɛ gɛ no still ɔse Ɛyɛ me ba a, monkɔfa no mmra. Haa, nti sɛ wohwɛ video yi a, wotumi hu sɛ Yaadabɔ ani abere paa. Yɛn nyinaa nim Yaadabɔ ne sɛdeɛ ne suban si teɛ. Ɔyɛ obi a n'ani gye seleɛ ho, kyerɛ sɛ ɔyɛ very jovial. But yɛhwɛ video yi a, wohu sɛ ɔde seriousness bi attach. Mɛsrɛ sɛ ɛyɛ a na wasubscribe ama Folda TV, sɛ ɛyɛ a nsɛm biara a ɛbɛba biara no, yɛde bɛbrɛ wɔ wo pono ano. Yɛda mo ase. Bye bye.